makorokoto kwavari vachiuya tichivapa mubairo wavo mukoma sam sando hombe ndo mazikamiro avanoitwa simon nyakatangure he managed to come panumber 3 paupcoming sungura artist top 50 mugore ra 2022 mukoma simon tinoti makorokoto yes your certificate reunited sungura legends certificate renyu iri then zvakare mukati maambulogu mune mari yatakavimbisa sekutaura kwatakaita munhu unoverenga munoti yakashota here kana yakashota aiwa tinogadzira pachisa hatishotese saka ambulogu iyoyi munhu unopawa mai kumba moti zvatawanirwa izvi neunited sukura legends makorokoto vazvitatu
eh, ini ndondisemza ndombe saimonyara tangu riri rekubereka

Then Mkoma Simon are on position two. Um, tina Mkoma Obed Mija. Mkoma Obed Mija vakakwanisa kuita namba two nesong yavo inonzi misodzi yangu tinoti makorokoto kwavari tine representative yamkoma Mija yavatuma mudhara nhasi tinotenda kuti vari pano vachitambira certificate of merit

vakuita chirongwa chakatikoshera kudai chinosimudzirawo vaimbi kuti vasvike pavanozikanwa sevaimbi vakuru munyika vamba uimbi hwavo saka tinoti dai urongwa hwakadai hwaramba huchienderera mberi nekuti hunosimudzira matalenti mamwe anenge asingakwanisi kuzikanwa nekuda kwehozhero hwezvekutenga
Right, tasvika kuti tidaidze tiite invite akakwanisa kuita number one competition number one izokuita zvayo nekuti competition asi vaimbi vese vakaparticipata muchirongwa ichimira kutenda parizvino rikadedze number one wedu akaita the Top 50 United Sungura Legends upcoming Sungura artists number 1 Mkoma Texua Chari vachiimba ne The Chari Express. Ndati kukoro kuti ze Mkoma Chari yoti mwana kuti zvakanaka ne zvamakaita izvi ramba mchinzo chikwa dokwa chekura machikura pamberi basa. This Mkoma TV for you. Ah uh, tinoti makorokoto. Certificate renyu of merit position number 1. Kuseri kwacho kunhambo zvakare iripo sekuimbisa kwatakaita Ndezvenge zviripo izvi zvakare number one kune issue yerecording iripo yakavimbiswa ina sponsor aripo two masongs amuchanorecorda studio yamunoda of your own choice uh, being paid for by united sungura legends committee zvakare kune video zvakare zviripo ipapo kuna song iyo yakaita number one yacho iyoyo inonzi samero kana muri kuda iyoyo kana kuti another song pamaproject enyu ichaitwa kuponda video ringe richiitwa richifanirwa nekupedza nenda nezikora rejinscomi masvitatu makorokoto eh, handina mazuva akanyanya kuwanda handina kakutaura semunhu akazadzwa nemufaro kudai muchiona mabasa enyu vatsigiri eh, vaitivhotera vose ndinotenda ndima tichitsabata rwerori tichitenda zvekare Eh, vabiki vechirongwa ichochichi vese vari kubika chirongwa ichochi uneseo top 50 tinotenda zvakanyanya mukoma musariri eh, nevamwe vari behind the scenes vana mukoma focus naumwe wose asikagoni kuromba nemazita ayo tinotenda zvakanyanya

kubuditsa maprograms atinoronga ndiri kutaura ndakamirira komiti iyoyo ndichinzi jonathan musariri komiti ina mukoma iguz focus anonzi loid mhungu mukoma alex lekete bozita aripo jd aripo ah, mukoma ah, mr power varipo zvakare ipapo Peter Ah, tina- Matonzi. tina spencer tina peter matonzi anonzi jedas aripo ipapo Neutral Eh, tina diplomat. neutral diplomat mukoma austin marongedzi varipo ipapo tina dj ah, ah, Johannes Chidonoro ari board part of the committee tina Dr. Love zvakare ah, vari part of the committee ah, mukoma Spencer ndataura nditika eh, tina mukoma ah, DJ Wonderfit zvakare these are the guys kana pano andasiya anenge aita munyama wake but ndo varume vabiki vezvirongwa zvakasiyana siyana zvatinoita seunited sungura legends main aim yedu ndeyekuti tizame nepatinogona napo kuti batsire vaimbi Kungwedza kwasimudzira hatina zvinji zvatiinazvo but mwoyo nechido zvinoita tiite come up nemaprograms anokwanisa kuti abatsira vamwe vaimbi kungava kuvashambadza chaiko tine zvakawanda zvatakaita tine vatakaitira mavideos tine vatakabatsira nemari dzekurekodha patainge tiinadzowo tine maprograms akawanda atinozama kunge tichiitapo hatinawo muchiono chedu Mwari achitibatsira tinosvika chete saka tinoda kukurudzira vaimbi vese nemafanzi kuti tikabatana pamwe chete tinoita kuti music yedu iendere kumberi tikabatana sei kubatana kunoita vamwe vanhu mimwe musambo main aim yeplatform iyoyi kuda kusvitsa eh, musambo wesungura at an international level kana kuti pazviyero zvekukwanisa kuona musambo uchienda uyambuke e, mabhodha edzimwe nyika ukwanise kunonosvikira e, pasi rose semusic inongopembedzwawo kana kuti inorumbidzwa nevanhu gore ratava ra 2022 iri even isiri program yeusm but maradio stations national fm radio zimbabwe sungura yakadominata yakatopa asi nozvatoma makore kumashure apo zvamboti sungura yaita sei yafa yapera yaita season but gore rino iri tikatarisa even top 10 top 5 chichi sungura music hanzi haipere zvekubaya hanzi chinopera ichi ipetuwa chimwe chekupedzisira kuda kukurudzira vari kutiona vachaona this vangava vanhu vane chido chokubatsira nevaimbi ngavauye tibatane pamwe chete handiti ka tiri kutotsvaga masponsors anokwanisa kutibatsira kuti purogiramu iyi takairana for two months Just for tichiona zvataida kuona zvakamira sei. Zvishoma zviripo zvawanika mazuva ranhasi. Vamwe vaigona kutarisira zvinhu zvikuru, zvishoma zvakangobarandzwa neve committee. Not vese futi. Zvichienda nekuwana kwemunhu, handitya. But gore rino ipari rinopera tine tarisiro kuti dai taita zvinhu zvikuru. Saka tichainvita macorporates, tichainvita masponsors angada kuita partner nesu Tichirana program tichiziva kuti pakupera kwegore vachawana mubairo vachawana zvinhu zvinobatika ndo mashoko kupedzisira regai ndinamate sekukumbirwa kwandaitwa chivhara decision tinamate muzita renyu baba remwanakomani remweya mutsvene kunemi jehovha wakatendeka tinouya kunemi nguva yamasikati ano tichingokupai mbiri nekukutendai nekuti muri mwari vakatendeka muri mwari vanozadzikisa kutaura kweshoko renyu mwari zvamakagashidza mukati mevana venyu mweya mutsvene Imimi nekuzara kwenguva Mweya Mutsvene wose munozvadzikisa. Munotaura mushoko renyu Jehovha Wamasimba Ose kuti munazvo zvamakatirongera Jehovha Wamasimba Ose according to Jeremiah 29 verse 11. Mune zvishuviro zvekuti tibudirire Mweya Mutsvene. Mune zvishuviro zvekuti vaimbi venyu vange vachibudirira Jehovha kumusoro kudenga. Ndizvo ndinonamata muzita raJesu kuti imimi ndimi makapa zvipo izvi vaimbi. Chiitaika Jehovha Wamasimba Ose zvipo izvi zviriritirwe Mwari. Zvichiritirwa nemwi Mweya Mutsvene Wose. Muchiita kuti mukuzara kwenguva Mweya Mutsvene Wose zvigobukira Nyika yese igozoziva kuti aiwa uyu ane chipo chakabva kune imwe Mwari. Mundima iyi mune zvinonetesa, mune Jehovha Wamasimba Ose zvinoita kuti munhu akazvifunga-funga anokwanisa kudzokera kumashure but vapei shungu nesimba nekuona kuti aiwa kune imi Jehovha Wokumusoro Kudenga munotaura kuti imimi kana nguva yenyu yakwana hakuna anoramba. Vapei simba iro tinonamatira maresources imwe yamutsvene wose tigokwanisa kuita izvo zvatinoshuvira Jehovha Wamasimba Ose mukati memwoyo yedu mumwe namumwe zvaanoshuvira kuti izvi tigokwanisa kubatsira nevaimbi vedu tinokutendai tinokurumbidzai patichaparadzana pano tinonamata muzita rajesu mutichengetedze mweya mutsvene izodzama ratazosangana zvakare takunamatai tiri muzita renyu baba remwanakomane remweya mutsvene amen